Għaliex min għandu l-flus jista' jġib l-avukat jew tliet avukati jew erba' u min m'għandux ikollu joqgħod jitqanna. Di x'ġustizzja hi? Jiġifieri ċansu li da ma jeħilx u l-ieħor jeħel. Pereżempju, għaliex hemm il-bail? Jiġifieri ħafna jgħidu għax hemm ħafna Arab il-ħabs, hemm ħafna Arab għaliex il-ħabs daw ma jkollhomx flus biex iħallsu l-bail, għal kollhom jibqgħu hemm ġew, ġifieri għalhekk hemm ħafna Arab, tajjeb. Għaliex, mhux inġustizzja di? Min għandu l-flus jista' jieħu l-bail u joħroġ, u min m'għandux. Hi very unfair, eh, ġifieri, li toqgħod taħseb. Ġieli ħsibt imma kif tista' ssir iktar ekwa dik is-sistema? Billi, billi inti jkollok dritt tagħżel l-avukat li trid int u jħallsu l-gvern. Hi, imma l-gvern mhux jistedi jinkwitawlu dawn is-soluzzjonijiet. Xorta qed iħallas il-gvern. Imma l-gvern imma bejt ħallas il-avukat tal-istat. Le, le, le.
Tħallas.
Le, le, le. Innafxi.
Tidni ngħidlek x'nagħmel?
L-avukat prim.
L-avukat jaqalaw biżejjed flus. Tajjeb, li l-avukati jaqalaw biżejjed flus, tajjeb. Ġifieri daw iridu jkunu qegħdin eh, jagħtu lill-istat das-servizz, jiġifieri Alla volja jien l-aqwa avukat li hawn, jekk iqabbdu lili jien irid immur u nagħti dan is-servizz. Jiġifieri int qed tipproponi pereżempju jkollok klijent fix-xahar li qed tagħmlu speċa pro bono għall-istat jew b'rata. Anke mhux pro bono, anke qed iħallas. Rata ċetta. Imma forsi ma toħodlu ma tkunx qed toħodlu l-gvern dak li xogħol normalment jieħu lil xi ħadd li għandu l-flus, imma mhux sew. Inti tara sew, ġifieri l-ġustizzja. Le, le, hija. Anke fil-kassa l-immigranti. Fil-każ tal-immigranti, jekk f'dik id-dgħajsa hemm xi ħadd għandu l-flus, miljun ewro, inġibuh u ntuh passaport u jista' jġib il-familja ma sakemm ma nibqgħux fuq l-app. Again, il-flus hija jagħmlu d-differenza. Jekk inħallikx tegħreq, jekk inibgħatekx lura, jew jekk inġibekx hawn. Sewwa imma li l-flus u dik hija l-problema, u ġifieri li l-flus saru l-alla ta' kollox. U naħsbu minn naħseb jien hekk naħseb li jagħmluna ferħana. Mhux vera, nemmen di tgħidli dik qed tajtek għax m'għandniex m'għandniex sinjuri bħalu. Mhux vera, jien ma tqajtx hemm minni li se ngħidlek, rari tqajt ma' xi ħadd li għandu ħafna flus, jew għandha ħafna flus, u ferħanin. Eh, jien naħseb li l-flus eh, jippermettu lek ma tkunx anzjuż fuq ċertu ċertu problemi. Ma tkunx anzjuż, bis-serjetà. Skont l-ammont.
Anzjużi ħafna iktar minna dawk. Jien naf minnu anzjuż u mbagħad naf Naf per eżempju minu miljonarju u jaħdem xarej fis-sena u jgħod idur bid-dajs. Mhm. Naf varjetà, mbagħad naf minu biljonarju, letteralment biljonarju, l-iktar bniedem minn dannat li għat il-tajt miegħu. Mhm. Naħseb dak il-kaledoskopju jew dak il-gamma kollha teżisti. Mhm. Eh, però naħseb li ċertu ammont ta' flus jiena naqsulek l-ansjetà li ma tixtoq tinkwiet asma' minn fejn ħanikol, fejn ħanoqgħod, Eh, dawk huma ansjetajiet li tant huma eżistenzjali u fundamentali li kważi ma tkun tista' tagħmel xejn iktar ħlief taħseb fuqhom. Allora inti qatt ma tista' rari biex imbagħad tkun tista' tgawdi l-ferħ tal-ħajja. Però ħafna studju fil-fatt juru li wara ċertu ammont ta' wara ċertu inkam il-kuntentizza tiegħek mhux li tiżdied b'mod ma tikkorrispondix biex m'hemmx dil-korrelazzjoni bejn mela inti żidt 100,000 euro fis-sena mela sirt naqra iktar kuntent. Le. Hemm qisu benchmark ta' inti ma toqgħodx tinkwieta fuq il-pensjoni, ma toqgħodx tinkwieta fuq il-kera u dawn l-affarijiet. U mbagħad li jkollok kwalità ta' ħajja tajba, ġifieri jekk inti ddeċidejt isma' llum ħa noħroġ it-tfal u mmorru niklu barra u dik ma taffettwakx, ħajtek tkun aħjar. Però mbagħad wara ċertu punt tieqaf tagħmel differenza spiex, na. Mhm, mhm. Però u naf ħafna nies, u bad ġeneralment taf xi x'innu tajt li jiġri, li ħafna nies li kolom ħafna flus eh, ikun qed jippruvaw u trawma li mhm. tajt. U dik ma tistax, u dik ma tistax titfejja bil għalhekk ikun daqshekk kompetittivi, aggressivi, rridu jieħdu kollox. Tkun ġejja minn eh, minn ximkien Hu per eżempju Elon Musk hu magħruf li faken mhm. eh, jaqbad ikisserek every now and then tipo. Mhm. Jien biex ngħidlek ukoll li niddispjaċini hekk li nintama ħafna nies li il-flus saru il-ħaġa li tagħmilhom jew ma tagħmilhomx. Ah, dik Ġifieri u anke jħarsu lejn nies jgħidu mhux x'għandu mhux minu jew mini imma x'għandhom. U jitkellmu fuq dak għas mandu karozza ta' ħareġ ka' jew għandu l-pool u għandu hekk fim. U spiċċajna spiċċi fimt minn għalina li dak. U naħseb li din qed tidħol bil-mod il-mod bħala mentalità. Mill-banda l-oħra, mill-banda l-oħra neħu pjaċir ħafna sirt. Illi nisma' pereżempju li ċertu kumpaniji mhux qed iżibu nies pereżempju żgħażagħ biex jaħdmu fil-weekend jew hekk. Ħafna nies qed jiskandalizzaw ruħhom. Jiena ngħid proset. Fis-sens li sewwa jagħmlu, hawn żgħażagħ iddeċidew li minn mindu huma żgħażagħ, mhux meta ġi xiħ, tgawdi l-ħajja. Mhux mur toqgħod taħdem għal ħaddieħor, aħdem kemm hemm bżonn. Dak ti tissifer fil-weekend aqbeħ muru siefer. Għaw dil-mentalità diħla li jiena naħseb li hija dak il-work balance li tant jitkellmu fuqu Dan nitkellmu fuqhom, daw qed jgħixuhom ħafna minnhom, għalhekk ma jistgħux isibu. Imminti għandek work-life balance, xina m'għandix pereżempju, fis-sens irid illum il-ġurnata ħafna. Illum il-ġurnata għandi, ma ma kellix. Ma kellek, xo xina niftakar li l l-Abigail jiena l-istess. Din hemmhekk.
Ma mhux tajjeb, niftakar. Għalfejn le, ma tipo, xaħna xogħolna vera nħobbuh. Imma ħanajda, darba jien għamil ċitlettim l-offiċċju kien hemm Abigail u uħtok. U Żewġ affarijiet, waħda ħelwa, li konna nagħmlu dak ta' tfal hawn x'ismu, nagħmlu tfal nisaqshom klim tqil, kienet vera ħelwa insomma. U niftakar konna jiena u Abigail qegħdin nitkellmu quddiem ħafna nies ma nafuhomx hekk u da, u Abigail qalt li isma' qalt li inti

Daw jifqawku. Jifqawku.
Le, jena, jena, xorta, il-familja xorta priorità, jien mandiġ hobbies dik il-problema. Fis-sens jena xogħol, familja, għari urqat dawk, dik dik hija ħajti. Jien naħseb importanti l-familja li minn ma nista ma klixe jew hekk. Eh, għalfej, għalfej taħseb li hija importanti. Eh, eh, ġiġi ġibet tifal fid-dinja. Tisbaħu għan ċaħat. Jew tatu jom il-breakfast l-iskola, u tmur għalihom fis-sitta. Jindaw narom affarijiet. Vina per eżempju ma naqbilx mal mal ma child care. Ma child care. Konsen saqsikus. Ma naqbilx.
Le, som, naqbel ma child care. Mm. Ma mux li ħalla som jienu inti daw, child care saru biex naqdu Lil min għandu l-flus. Xek? Għalek. Xi vuol diri? Eh, xinti biex inti tmur taħdem għan tal. Eh, biex ċaħat biex. Tmur tiħdom ċivil ċajtker kellu jkun post fejn it-tfal jissoċjalizzaw ruħom, mm. mod professjonali, tajjeb. Koll għandhom ikun għax fil-bidu bedanzi trid ikun lok ġob issa tangot bidlu għad il-gvern. Mm. Imma imma ċajtkor għafiet nħarsu għalih aħna. M'għandu jħallas għalih. Is-sinjuri li qed jinqdew bihom hu. Mhumiex sinjuri biss jinqdew bihom. Mela. U le, wejja, jiena f'eżempju. Eh, ħana la darba appuntajt lejn il-Bambinell, ħanerġa' nuża l-Bambinell eżempju. Bambinell huwa small business owner eh. u x'inti timpjega naħseb 10 minn nies jew x'imkien hemm. Mhux qed nitkellem fuq il-Bambinell. Eh, il-Bambinell eh, għandu tfal xi tfal. Għandu tfal u naħseb Naħseb ġieli użajtu childcare, ġieli użajtu mela, childcare mela. biex biex tajjeb il-biznis tiegħu. Biex eh. hard working għandu prodott tal-ostja innovativ. Stenna mela ta' jiena nħogos ngħinu. Nagħmel differenza, mhux għax dal-bambini, ma nagħmel differenza fis-sens li dak ma ngħidlux. kapitalist, ngħidlu l-ħaddim illi qed joħloq xi ħaġa li qed jaħdmu. Negozjan żgħir, u Negozjan żgħir ġifieri mhux għal dak qed ngħid. Però, però, ma taħsibx illi meta qalulna illi il-mara jew raġel, ma naħsibx għandu jkun hemm differenza, meta il-mara ma kienu so mhux sewwa toqgħod zaqqa mas-sink fil-kċina, mhm. imma għandha toħroġ taħdem. Mhm. Ħalli tażeli. il-karriera li trid. Jo raġel, kienu qed jitnejku bina. Illum għaw xi mara jew raġel jażlu kif joħorġu xi jaħdmu.
Zobbi. No fucking way. Tal-biża llum, illum l-għażla hija. Jew li tmur taħdem, jew li m'għandekx. Jew li tmur taħdem.
Jew li tmur taħdem.
Ja, eżatt, ġifieri għax m'għandekx il-pija, dik mhux għażel, dak ngħidu bin-nies. Dak huwa l-kapitaliżmu. Li l-bniedem qiegħed hemm biex, jiġifieri, il-bniedem qiegħed hemm biex jaħdem. Inti mhux taħdem biex tgħix, imma tgħix biex taħdem.
Mela, tlaqna?